Xogħli hu li noħloq sapun artiġjanali li l-bażi tiegħu tkun minn ħxejjex u fjuri li nkabbar jiena stess. kif ukoll xi prodotti oħra għall-kura personali dejjem li jkunu naturali. Is-sabiħ tiegħu dax-xogħol hu li nista' nagħmlu hawnhekk stess inkuntatt man-natura. Fil-fatt irranġajna kamra żgħira li jiena nuża bħala workshop u l-għena tiegħi hi li niġi kmieni filgħodu hawnhekk mal-kelba u sakemm jibda l-proċess li nsaħħan xi ingredjenti, nagħmel ftit kafè u nara naqa' x'hemm bżonn isir fl-għalqa. dejjem indur daqsxejn il-pjanti fejn hemm bżonn xi tisqija jew xi proġett ieħor. Kollox bil-pass tiegħu sintendi. Daw ir-raba li ninsabu fihom ħafna minnu xari. Sintendi meta jkun xari ma jinħadimx b'mod tradizzjonali tipo għal patata, basal u hekk. Fil-fatt aħna nippruvaw ma mmissu xejn minn dan l-ambjent għax jinsab fih anka xi pjanti bħal tesqalli, xi orkidee ta' Malta, jinsabu wkoll widnet il-baħar li l-pjanta nazzjonali. Daw ġast kemm noħdulhom ir-ritratti prattikament aħna. għax nieħu pjaċir niddokumenta f'liema staġun jagħmlu d-dera tagħhom f'dan ix-xari. Min-naħa l-oħra, il-ftit uċuħ ta' raba li hawn li jinħadem, inħobb inżommhom għal pjanti mediterrani li memx għalfej eh, dik il-ħafna tisqija tipo il-ħwawar li huma il-rosemary, Il-melissa li hu nagħniegħ in-naħal jinsab bil-Malti li hu tajjeb ħafna wkoll għall-pollen tan-naħal. Inħawwel ukoll xi kamumilla, pjuttost anke titla' spontanja l-kamumilla, però jiena nuża l-kamumilla li hija tajjeb għad-diġeżjoni tagħna u fl-istess ħin għall-prodotti naturali.

Jiena dil-pjanta dejjem kelli affinazzjoni kbira għalija, mhux għar-riħa biss. Hija pjanta, aħna nsibuha bħala pjanta, però ehm, hija herb. Hija ħerba aromatika, barra minn Malta tintuża wkoll fil-kċina, hawn Malta ma tantx għandna dik il-kultura. Però nafuha bħala dik il-pjanta li tintuża ħafna e, għax tejn għal calming effect tagħha. Allura nużawha fi prodotti li għandhom x'jaqsmu e, ma' balms u salvs li jintużaw anka għal dik in-naqa' u ġieħ ta' ras biex jagħtu soljev. Hija pjanta li għandha riħa pjaċevoli ħafna għalhekk tintuża wkoll fis-sapun. Insibuha ħafna tradizzjonalment li tintuża fis-sapun. Għamilt punt li kolli speċi differenti tal-levinder, inħobb ħafna eh, li kolli speċi differenti għax għandhom użu differenti u koll il-levinder, minu Sabiħ ħafna bħala dry flowers biex innixxifhom. Hemm minnhom jiġu bellezza fi proġetti żgħar bħala pressed flowers max-xema u eh, vera jagħmlu effett sabiħ. Hemm lavanda oħra li tajba ħafna għall-infusions hija lavanda pjuttost il-bat tagħha tkun robusta u eh, tħalli ħafna benefiċċju fiż-żejt meta tiġi infused

Bħala infusions Eh, tista' tuża il-fjuri bħal kamomilla, tista' tuża il-lavanda, hemm naqaħsib warajhom sintendi għal xi xinti imbagħad ħatużhom. Trid toqgħod attenta meta tiġi biex taqta' l-fjura, il-ħin tagħha, ideali mhux kmieni ħafna għax ikun għatem minnida fuq il-fjura. Allura xin tiġi biex tnixxifa il-proċess ikollna ħafna moisture. L-aħjar ħin huwa meta il-petali jkunu kollha miftuħin u l-oils tagħha jkunu fil-qawwa tagħhom fix-xemx huwa l-ħin ideali biex taqta' l-fjura. Bħala fjura jekk tkun ix-xejp tagħha twil jew hekk din tiġi magħmula f'bukketti u tiddendel biex tinxef. Hemm fjuri oħrajn li nagħmluhom fuq trejs u jinxfu naturali fix-xemx. Dejjem x'intiġi biex tagħmilhom fiż-żejt tkun ċerta li dawn nixfu kompletament għax Tista' titrabba anke xi bektirja fil-vażetti. Bħala oil li tuża hemm selection ta' oil, ngħidulhom il-carrier oils daw. Daw ħa jintużaw biex il-benefiċċju li hemm fil-fjura jiġi transmess f'dan l-oil. Għalhekk tista' tuża olive oil, forsi aktar adattat għal ġisem, nistgħu nużaw l-almindoj li huwa aktar delikat u tajjeb għax-xar u l-wiċċ. Allura nikkombinaw naqa il-kompożizzjoni ta' dan il-vażett ma nagħmluhx ġast biex ikollna fjura ġo żejt. Inkunu ċerti li għattejnijom ftit il-fuq. Kultant nixxejkjaw il-vazett ukoll kull eh, jumejn u eh, proċess li jgħidulu eh, il-folk method memx użu ta' sħana, memx użu ta' affarijiet li jaġlu l-proċess, anzi titħallih Fuq xkaffa għal tul ta' żmien tajjeb qisu erba' sitt ġimgħat biex l-infusion isseħħ kompletament. U wara biex nużaw dan iż-żejt niffiltrawh ġo vażett ieħor. Wara li niffiltrawh dawn nistgħu nagħmlulu label eh, biex inhu l-bażi tiegħu, il-carrier oil li użajt u eh, importanti anka id-data. Dan imbagħad iservi anka sena. M'hemmx ħaġa u jintuża imbagħad fil-prodott finali. Il-metodu li nuża jiena biex nagħmel is-sapun jissejjaħ il-cold process method. Hemm metodi oħra kif isir is-sapun, hemm metodu faċli ieħor li jkollok il-bażi lesta li inti kemm idħollha u tferraħha fil-forma. Tista' f'dan il-metodu iżidilha xi essential oils biex tagħmilha aktar personalizzata jew inkella xi kulur u l-istess issir sapuna wkoll. Hemm metodu ieħor li tintuża sħana biex jintaġġel iktar il-proċess, naġlu iktar il-proċess. Um, Però il-cold process method li, li għandu li iktar artiġjanali, għax inti ħatibda ir-riċetta mill-bażi bil-ingredienti li uh, bażikament huma selection ta' oils u butters li jitħaltu mal-laj li hija sodium hydroxide

F'dan il-metodu bħala benefiċċju wkoll tinħoloq il-gliċerina naturali fis-sapuna. Di l-gliċerina importanti ħafna li tagħmilha differenti minn sapuna kummerċjali Fil-fatt, il-gliċerina hija waħda li ngħidulha humectant li żżomm il-moisture fil-ġilda. Għalhekk, is-sapuna ħa tkun sapuna safe, mild u naturali u ma tagħmilx ħsara jew tixxotta l-ġilda bħal xi prodott li jkun aggressiv. Barra minn hekk, x'ħindi nibdew il-proċess tas-sapuna, irridu nwassluha fi stat li s-sapuna tibda tagħqad u tieħu forma aktar kremuża f'dan il-proċess. Trid tinduna f'liema stadju inti tibda żidilha l-affarijiet addizzjonali. Eżempju, l-aħjar li eh, l-ingredjenti l-oħra li żżid ikunu affarijiet naturali, bħal essential oil pur, issa dak bil-fors jisu rridu nixtruh, għax biex tagħmel l-essential oil inti jrid ikollok Ħafna u ħafna fjuri li kważi impossibbli hija ħolma. Meta żżid il-kulur f'sapuna artiġjanali noqogħdu attenti wkoll li ma nużawx kuluri li ġejjin minn kimika biex aħna l-prodott imbagħad inżommuh kemm jista' jkun pur biex iżżid u tagħmel xi kulur partikolari tista' jew isir il-kulur mill-essential oil stess bħala proċess jieħu kulur waħdu. Inkella inżidu jew il-qoxra ta' xi ħaxix jew frott, eżempju nnixxfu l-qoxra tal-larinġa biex jekk Dan għamlu xi kulur orinġ naturali. Inkella nistaw anka tal-lumi jintuża, jina eżempju nħobb anka dak l-aħdar naturali inġibu mill-ħaxix. Eżempju l-spinaċi u ideali. Naqa proċess fittu, la strit tnixxa fil-ħaxix u ġibu eh, powder fin. Però ir-riżultat imbagħad ħajkun wieħed anka ta' benefiċċju għax barra li inti akwistajt il-kulur fis-sapuna tiegħek, Nafu li l-frott u l-ħaxix ħa jżidu l-vitamins fis-sapun u ħa jżidu dawk l-effetti li jħallu eh, l-ġilda soft u naturali.

Meta tagħmel sapuna m'hemmx għalfejn ikollok xi għodda partikolari speċjalizzata. Fil-fatt niftakru li dan xi ħaġa li n-nisa tad-dar qabel kienu jagħmluha huma bħal dik is-sapuna famuża li kienu jagħmlu għall-ħwejjeġ. Jiġifieri jekk ħa nagħmluha b'mod artiġjanali s-sapuna ħa nibqgħu b'dak il-metodu bażiku. propjament. L-aktar li tittoqgħod attenta huma ċertu precautions. Eżempju, meta tiġi biex idħol li żjut ħatilħaq ċerta temperatura. Allura nużaw ħġieġ li eh, nafu li hu safe għal fuq minn temperatura normali. Nistgħu wkoll, anzi importanti, nużaw stainless steel mhux aluminium. Għaliex? Għax aħna qegħdin nużaw il-lye li hija sodium hydroxide, allura ma rridux li tagħmel chemical reaction ma' tip ta' borom normali li nużaw id-dar. Inżommu kollox safe b'dak il-mod. Bħala protezzjoni huwa ferm ferm importanti meta tiġi li ħa tagħmel it-taħlita tas-sapun Importanti li tieħu ċertu steps, waħda minnhom li tuża l-ingwanti li jkollok flok li jgħattilek idejk kompletament għax tista' tagħmel chemical burns fuq idejk. Ħaġa oħra wkoll l-aħjar nilbsu nuċċali għax jekk inti ħa tqabbad il-blender jew hekk ma tridx li jtir.

Jien minn mindu kont żgħira dejjem trabbejt fl-għelieqi. Ħin ħafna twil qattajtu ma' ommi u missieri li jaħdmu r-raba' u l-għena tiegħi minn dejjem kienet li niġbor um, oġġetti li jiena nara interessanti bħal xi ġebla żgħira jew inkella prodotti uh, li jkunu nixfu bħal fjura li tieħu forma daqsxejn mhux tas-soltu. U l-idea tiegħi dejjem kienet li noħloq xi ħaġa b'idejja minn dawn l-affarijiet li jiena nippikja min-natura. Iżjed il-qudiem sawwar dil-ħajra kreattiva billi attendejt l-School of Arts fejn tħarriġt taħt is-Sinjura Mikallef Grimo u konna nieħdu sehem dak iż-żmien ħafna f'dawn il- Kontest qasam ta' wirjiet, ngħidlu jiena Sant Anton u hekk. Imbagħad għamil żmien naħdem eh, nirranġa l-fjuri wkoll u mal-pjanti. Minn hemmhekk isni eh, tħajjart eh, Nieħu courses bħal beauty therapist u eh, għamil żmien naħdem hekk ukoll. Imma l-ispeċjalizzazzjoni tiegħi kienet dejjem f'trattamenti holistiċi fej jintużaw ukoll iż-żjut naturali u eh, prodotti li jagħtu benefiċċju l-ġilda, mhux ġast trattament ta' beauty. Minn hemmhekk bdejt isni eh, nipprova nagħmel xi żjut jiena id-dar u hekk. Dal-aħħar snin ħadd żvolta oħra dħalt ħafna fil-herbalism, joġobni wisq, li inti ikollok dik il-bażi u ftit knowledge tal-benefiċċju ta' dak li qiegħda tuża. U ehm, bil-herbalism stess jisni eh, Ma nadattax ok għal skop mediku, ma nittrattax ġifieri persuni jew hekk, però applikajtu imbagħad għal prodotti li nagħmel jien stess. Tidħol eżempju x'inhu tajjeb li tuża fi f'tip ta' ġilda jew inkella x'benefiċċju għandha dik it-tip ta' pjanta. U hekk isni tħajjar napplikah fuq is-sapun u prodotti oħra bħal balms u salvs.

Meta s-sapuna ferrajnija fil-forma, din nistaw ngħattuha idealment biex nikrejaw dak l-ambjent li jibda l-proċess ta' gelling ngħidulu. Il-taħlita tibda tagħqad u l-kulur jiġi iktar vibranti meta aħna nħalluha magħluqa u mgħottija. Dan idum qisu għal jumejn, idealment inħalluha jumejn ħalli tgħaqad mhux ħażin. Imbagħad wara ħa naqalgħu s-sapuna mill-forma noqogħdu attenti għax eh, f'dan l-istadju s-sapuna ma tkunx għada għaqdet kompletament. Is-sapuna tkun għada fil-proċess tagħha. Fil-fatt il-konsistenza tagħha tkun għadha bħal ta' ġobon meta taqtgħu frisk. Trid toqgħod attenta. Qlajniha mill-forma u ħa niġu biex naqtgħuha. Dan huwa wieħed mill-mumenti sbieħ Fejn inti disa kaxxa magħluqa, ħa taqta' s-sapuna u ħa tara speċjalment jekk għamilt xi diżinn jew pruvajt tikkrea xi ħaġa ġdida. Ħa nagħmluha fuq xkaffa b'daqsxejn spazju bejn sapuna u oħra ħalli tgħaddi l-arja u jibda l-proċess tat-tqegħid. ngħidulu bil-Malti, tqegħid ikun il-curing process. Di għandha bżonn bej erba' u sitt ġimgħat f'dan il-proċess. Fil-fatt, jekk inħalluha aktar huwa aħjar. Għaliex? Għax is-sapuna trid tiġi waħda konsistenti. li ħa żżomm il-forma tagħha anke jekk ħa tkun kuntatt mal-ilma kontinwu. jiġri waqt il-proċess ta' curing ikompli jsir il-proċess ta' saponification. Is-sapuna fil-fatt jekk aħna nieħdu l-ħin u niżnuha kultant insibu li l-wejt tagħha jibda nieżel. Għaliex? Għax l-ilma żejjed, il-moisture żejjed li hemm fis-sapuna jibda jevapora u s-sapuna tiġi aktar solid mingħajr dak il-moisture żejjed biex inti sservik aktar. Barra mill-fjuri li nkabru hawnhekk aħna għandna proġett li nżommu wkoll in-naħal li jinsabu fil-kaxxi hawnhekk tidħol lajnuna tar-raġel tiegħi wkoll ma nagħmlux waħdi ngħid il-verità. Għala rutina trid toqgħod attenta wkoll u tagħmel spezzjonijiet kull meta jkun hemm bżonn, dan biex tkun ċerta li l-hives huma b'saħħithom, m'hemmx preżenza ta' mard. Tiċċekkja wkoll il-trays kif ikunu din jintlew, jekk hemm bżonn li żżidilhom is-supers ngħidulhom aħna li huma trays ekstra biex huma jaħdmu fuqhom u jimtlew bil-għasel. Hawn Malta nqassmu l-ġbir tal-għasel qisu fi staġuni. Da jiddependi minn fuq ix ikun qed jiekol in-naħal. Jekk hu żmien li jiekol fuq il-ħarrub, naħsdu imbagħad għasel li jkun daqsxejn skur ukoll. Fl-istaġun tar-rebbiegħa n-naħal ikun fl-element tiegħu għax ikun hawn flora differenti, fil-fatt ngħidulu multiflora l-għasel li jinqata' dak iż-żmien. Hawnhekk hawn il-vantaġġ ukoll li jsib ħafna satar fuq il-wied li jikber selvaġġ, allura fis-sajf ikun hemm dak is-sors ta' ikel addizzjonali fejn Is-soltu ma jkunx hawn fjuri li jitkabbru mħabba li jkollhom bżonn jissaqqew fis-sajf fit-tul. Nieħdu wkoll ix-xema min-naħal. Ix-xema nużawha fil-prodotti li nagħmel jiena stess, Huwa ingredjent bażiku, barra li jgħaqqad il-prodott u jagħmlu solidu, ix-xemgħa għandha ħafna benefiċċji għall-ġilda. Hija tajba għal ġilda xotta, tirristora l-moisture fil-ġilda għax tikkrea bħal barriera bħal barrier fuq il-ġilda li tissiġilla l-moisture. Għalhekk kemm l-għasel

Meta toħloq sapuna, tista' tkun kreattiva u artistika kemm trid. Tista' tagħmel ħafna diżinni u kuluri, però jiena nħobb nibbaża r-riċetti tiegħi u s-sapun fuq dawk lokali. Inħobb nuża prodotti li nkun naf minn fejn ġejjin bħal ħalib tal-moss, l-għasel sintendi minn tagħna U wkoll li għamilt qiegħda għal qalbi ħafna hija s-sapuna mill-bajtar tax-xewk. Nieħu l-inspirazzjoni tiegħi mill-botanika bażikament. Ma nħobbx nellabora ħafna biex tolqot l-għajn biss. Għalija l-aħjar li jkollok sapuna li jkollha l-prodotti jkunu aimed għal ċertu ġilda, Eżempju, il-ħalib tal-mogħoż fih il-lactic acid li jagħmel tajjeb għal dead skin cells, għandek l-għasel, għandek ix-xema tan-naħal, kif ukoll imbagħad tista' ddaħħal biex ta' tinqa' kulur imma tibqa' fuq in-natural, eh, in-natural clays. Hemm klejs li jagħtu kulur ħamrani, hemm klejs li jagħtu kulur aħdar, Però l-isbaħ li nara li nżommhom bażati fuq il-fjuri u l-essenza tal-fjuri. formula tas sapuna li nuża jiena, riċetta bażika, eh, wasal talija jiena. Dan peress li tipprova wkoll eh, wara ċertu żmien. Inti jrid ikollok eh, combination ta' oils, jrid ikollok hard oils u soft oils. Meta tagħmel iċ-choice tal-oils tiegħek tara li jkollhom values differenti. U għalhekk irid ikollok combination tajba għax hemm oils li joffru cleansing tajba. Hemm oils oħrajn li huma conditioning u oils ukoll li huma nourishing. Għalhekk l-aħjar mhux tibbaża r-riċetta fuq value wieħed, li jkollok combination ta' dawn il-values biex inti toħloq sapuna li tajba u li hija fl-istess ħin ta' benefiċċju għall-ġilda. Meta kont sodisfatta minn din ir-riċetta, jiena batta wkoll f'laboratorju fl-Ewropa biex eh, tiġi ttestjata u eh, ċertifikata li hija safe u mild. Fil-fatt eh, ir-riċetta ġabet is-CPSR u b'hekk ikolli moħħi mistrieħ li hija sapuna tajba, sapuna li hija safe għall-użu. Jiena meta jasal dak l-aspett ta' packaging tal-prodott inħaddan il-filosofija ta' no plastic. Nemmnu fija ħafna, aħna peress li qegħdin f'ambjent hawnhekk fuq wied naturali jikbru ħafna pjanti endemiċi u indiġeni li nippruvaw kemm jista' jkun ma nagħmlux impatt fuq l-ambjent billi nikkrejaw aktar waste. allura anke recycled material jidħol ħafna. Barra minn hekk, waħda li nemmnu ħafna fija hija li ma nużawx pestiċida. Barra l-impatt li jagħmel eh, fuq l-ilma tal-pjan, il-bex, aħna ma rridux li nkeċċu jew nagħmlu ħsara il-pollinators li jiġu jżuru l-fjuri tagħna. bħal naħal, il-friefet, in-nanna kola, tistagħġeb kemm jiġu aktar u jagħmlu ġid. E, daw parti kbira mill-ekosistema tagħna, daw l-insetti u e, ma rridux li nagħmlu ħsara lilhom. naqblu mal-idea li jikbru il-fjuri slavaċ u fejn ma jkunx hemm bżonn li aħna naħdmu ir-raba' Dawn nħalluhom jikbru liberament. Jien għalija dawn mhux ħaxix selvaġġ imma pjuttost fjuri li jikbru spontanji. Fjuri li għalina hija għajnuna wkoll għaliex e, e, huwa sors primarju tal-ikel għal naħal. E, bekk ikonna daqsxejn full cycle bħal speċi, konna l-impollination li tmur fuq il-fjura, fuq xi ħaxix li qed jikber, In-naħal ikun qed jieħu s-sors ta' ikel, dan jagħmel l-għasel, aħna sintendi nagħmlu l-affarijiet magħmulin mill-għasel tan-naħal pur fil-prodotti tagħna, għalhekk narawh li huwa ta' benefiċċju kbir li ma nużawx il-pestiċida. fuq kollox. Li nagħmel dan ix-xogħol għalija huwa żvog kreattiv, imma mhux hekk biss. In-natura eh, talmek tikber fuq livell personali wkoll. In-natura tgħallmek timxi bil-pass tagħha, għalhekk tgħallmek il-paċenzja wkoll. Dan inti tippjana imma fuq kollox in-natura tikkmanda. Tgħallmek tkun kuntent ukoll għax inti tittapprezza u tkun kuntent bir-riżultat li jittik.